Twaikaransire getuumbe giaito, aya twaikaransera igo toyakumetie. Ondoche ng'a agenderere koba chingongo chionsi. Aya twakumina aya, ntwabua kare korwa twana-kiina, ntware korora mokungu onyuomire gocha enka, ogocha rangi ng'ina biara. Bono ebigori bia bono. Amang'ana buna aya toigwete are ase chimbeo ng'a omokungu bori bori bori onyuomire gocha enkang'ara ero bagarokire, nigo bakare goita abang'ina biara, mpaka kwanyora tabwati masikani gagotebia ng'ina biara ng'a nsike, ng'a ogorentire buna omokungu, gose naretwe buna omokungu naye kwaretetwe. Amang'ana aya korwa kare, Mong'ina boria okobiarerete mosacha okonywomete gocha nka, ngokorerwa arenge gosori, egento eke nekebe ng'a oimokire ng'a gakoboria buna naki otakwa baba endagera, ng'a omokungu oyo nere ochakire goteba ng'a bono nobwango agoche boria ng'a bono aragererie abana aba. Bakomoteebia ng'a yaya iga mbobe kaa babe endagera ki tokoretera togokoretera. Yaya mang'ana takabeire korwa kare igo, echimuma bono bono nare goteebia ng'a enka eye egekungu egetiga nkerokere ng'a ngekungu ngetakagambeiri korwa ase gekaruete Naboranye ng'a nonye nabaibori baye mbakamanyete, mbakamanyeti mang'ana aya, egekungu eke tiga geikaransigwe, onye nkeri koigwa amang'ana ayio chianga arusetie, intwe nabo toratebe ase engencho abana baria nobomaene bare koboria, kende nkeiyo kerabere abana abwo, onye nere chimuma chirairanere. Na omogusia agateba ng'a, Naki emumanyete egosonsorwa egekobantura goigena, ko ekero yasonsorirwe gekobaitieri na mooro, engencho ende buna ogotieria omooro mbore omooro gokoera, igo chimuma echi nabo chikoera. Tiga mochie oyio tware kobatebia buna intwe abagaaka korwa abo getutu bwanyatie ko gotwaikaransire iga, Ntobete nebikungu bia rero ogo ebiachaire ebisacha igo, abasacha bono bakare kobara ng'a nebisacha, bono kare intwe gose mbakungu bakairokire basacha, ng'a rero abana aba ba rero ng'a nabo bakare koiroka, bakare koiroka abakungu babo. Yaya amang'ana aye tanarenge twangire. Omokungu oyo tiga aikaransirwe okwanga koigwa ate omosobo, na amang'ana ayio arigererigwe buya tachi koreta muma. Mbuya mono omogaka omoencho, buna gwakwanire iga, korwa bakoro, banto baito mbamenyete iga. Omokungu gachirie nka, iga akobwatia amang'ana aria omong'ina agokwana ka, Mama omwabo, baba omwabo oria oria ase aretirwe nabamura nabamura baye. Ekende nkeri nkoteba ng'aki yaya korwa kare, baba gago gakorendwa okorendwa ogokong'u, Baba agotugekerwa ogotugekerwa ogokong'u, tarenge gochwarwa, tarenge gokorerwa ki, ng'a nonye gakwanire takomoruta gochia aria ng'a gose eke nke ne eke nkeri koba. Iga are koretwa ang'e baba ng'aki bono oyo namocha, baba oiranie yaya mwana one kwamochire. Ekero ororo abana baito bari bako bakoru ba- bari be chinda chiaito. Renda enkeri ase gwachiire, buna orache korenda oyore enka eye, oyio okoiborete okoruguso gose nyako. Bono iga buna togokwana iga twa twachandegire ebirengereri ng'a abana baito mokari gosira, ngosiri more egesaku, gaki ero obe inwe mweka abanyene, moike. Mogo, mokomanya ng'a oyo mbaaba, oyo ntate, oyo omomura ominto. Mweke abanyene mwechoke ng'ora igo, aye togocha koruseria baba ngobo, baba nero orakoruseria engobo, obwatwe namakong'u ao ao, lakini baba tokomoruseria engobo, achikobwatwa namakong'u ande, tarakomochera, naye okare komomochera, Endagera koyaretwe rende timokorosia mobeke monwa iga baba baigotire na ogende gotimoka na baba agende gotimoka ng'a oku nakwo ogosaba gwaito intwe buna abaibori naende twangire tagochanda abana baito baria bakoreta endagera gakoeire irera baba Reta endagera eria, kae baba. Naende baba omwana oria gakorua ase akorua riborabu, ochiche oteba ng'a naigotete baba nkoragera ande. Gakobori ng'a baba nkonyora ore gento, ee omwana one, nyarebe one tari kong'a endagera, mbuya mono abana baminto. Amasikani tiga abe, chimbebe tiga chirendwe. Baba gagatwabeire gai. Ko abana ba Lea tiga tobatebie, takwera ase rigesiomba getarengeo, onye tokorenda nyoko na iso, naye togocha korendwa. Intwo twagatebirie ng'a egotokobaseseni ng'a. Toba mogomba, oibore, naye oche korinua endagera buna okori na iso na nyoko. Korora erio oruntu gosii namasikani akabeire korwa kare. Sika iso na nyoko, nonye Nyasae nabo agoteba ng'a korasike iso na nyoko, noegwe amatuko amange okomenya ase ense, naende amatuko y'omorembe. Konye togosika, Inye, obwango obwo okorusia baba, gose nyoko na iso nabwo bagosibetie? Aye, ngwasibetie nyoko na iso, nyoko na iso nabwo bagosibetie, bono obwango obwo okoragereria bana bande batakoreti kende. Yaya muma echinchi iyo, erekera, onye tori kwerekera muma echinaye chirairanere. Nyasae iga atotongete buna ere, Ekero atotongete buna ere, naintwe goika tobwatie omoroberi oyio. Onye tori kobwatia omoroberi oyio, gai tokorua, gai togocha. Emeika eria emebe ekare gocha, ekare kobatantania, e- esire. Gaki nainwe mambia, mobaise gocharangigwa bobe.

Bono ekegwi kwaegwu rende, nonye mbobe bwarenge enchera, Ebe okogobera. amakia amakire. Ebe Ng'aki togokora? ogochi goika nyomba, gwatebiwu kende. Eh, Na abana aba bakorukwa abanyaroka baiche aba, mbakobwatie chimbaratero chiria batebetiwu nabang'ina naba naba nabang'ina bamwabo ng'a, Baba, gokwarorire oyo nomogaaka gwasiaroka gokwaigure agotogonya, gwasiaroka. Nonya togosiaroka, nonkoko. Bare gotegigwa okwarora omosacha omogaka oo, Ekanye. Nagechigwa, beka amache monwa. Ekanye. Ee. Gekobogeka. Korende ntora, ntora, ntari twabaragereria. Yaya. Genda mwerigererie, omanye mama omino gocha gokorera mpaka buna gwaika iga, naye kwabeire omonto monene, nabwate embwagete. Bare kogenda koreng'ani korwa ande, buna riria ore esukuru, gose mbaigwe. Ere omomura abeegete mpaka aria omoeyi oye one na ekero yasirete. Buna bagaka nigo bakwaneire eng'ana eye maiso marore igoro y'ekegori eke gekorama abaibori, na kobakorera amang'ana atagwenereti koika kobarina endagera na kobaembora buna eng'iti. nigo bagikeirie egento ekegima namonyare koerekera. Aiga nkoruki tu tu masaba nyaribari eng'ana eyakorekanete aroro maiso marore, abagaka nigo batwereire egento eke ense abana abake banyare gosikera kegima na gosika Baiboli. Ekrambaut kia rure ase obotuki bwaye kiarigereirie omochie Nyasaye giakire namagoro ayabere.